Wneud y menu. Anwyl Mario, plis dewch i'r castell, fe di pobi cacen i ti. Cofion, tywysoges, toadstool, peach.
oh man. Okay, sorry, sorry, sorry. There we go. Sorry. Sorry, dim mwy ffidlo nawr. Os mae ddim Dyw e ddim fel ma fe. Ie, yeah, fi yw hwnna. Dyna pam i'n chwerthin. Ciao, ti wedi cyrraedd Castell Tywysoges Toads Tool trwy Biben Teithio. Mm. So, fi'n mynd i wneud disclaimer bach. That's from Butch Princess Peach. Yeah, well, you know, mae rhaid ni bod yn uh, agored o ran ei feddwl a pam, pam dylwn ni ddim cael um, fersiwn gyda tywysoges uh, peach butch, you know? Dwy, mae fe'n 20, 21. So, yeah, okay, good. Right, so fi jyst yn mynd i sbonio pethau technegol, diflas, well, ddim diflas, so yn eitha diddorol ond. Right, gyda rai o'r arwyddion, achos oedd lot fwy o text o ran cymeriade, literal cymeriade yn y Gymraeg i gymharu gyda'r Saesneg, ma' 'na rai bits tutorial ar yr arwyddion lle fi 'di ddweud cyfeiriwch at lla- at y llawlyfr, ond odd hwn yn ffordd yy yr unig ffordd o'n i'n gallu gweld bod e'n gweithio. So ma' 'na ambell i bit ond dyw e ddim yn sboilio y gêm rili. Ok, pam dyw text ti ddim wedi dod ar... Munud. Right, pnawn da, brodyr Lakito yma yn fyw o di allan i Gastell y Dywysoges. Bydd na bits fan hyn, na i roi... Mae ma pad da fi ar yr ochr, a byddai'n cymryd nodiadau, achos mae ambell i beth fi'n gwybod dwi angen newid. Ond mae hwn yn beta, felly Jyst ca- unrhyw beth jyst gweud fi mas roi yn y chat os ma' rywbeth yn anghywir achos bydd o'n yn help anferth i fi. Sai'n mynd t'wod y pwynt yw dyw e ddim wedi gorffen so fi'n gwybod ma' geirie fel pŵer a sêr achos rai o nw nes i ceisio roi y to dros ma'n jyst wedi diddymu fe. Felly, there we go. Pnawn da, Bro Lacuto a man fyw o di allan i gastell y dywysoges. Mario newydd cyrraedd a byddwn yn ei ffilmio wrth iddo cyrraedd y castell a chwilio am y sêr pwer. So, dylo hwn, ie, yeah, y sêr pwer, mae hwnna'n gywir. Ti methu rhoi to dros y cymeriad fel to dros yr e, neu to dros yr o, achos dyw rom ddim gyda hwnna yn ynddo fe to beth. Wel, ddynion camera profiadol, byddwn yn saethu o'r ongl argymelledig, am nawr yn fyw ni yw'r brodyr Lacito. Okay, cool. So, mae rhaid dweud, mae croeso, sneb gatre, cer a pheidiwch dod nôl, gwahaha. So mae hwn nawr Uh, Mae'n ni siarad gyda Toadstool achos ni'n gallu. So, os chi'n disgwyl fel speedrun, Ydw i'n falch o gweld chi. Mae'r dywysoges a minnau a wel pawb rydyn ni gyd yn gaeth y tu mewn i'r wali a'r castell. Mae Bowser wedi dwy'n ser y castell ac mae'n defnyddio ei pwer i greu fyd ei hun yn y peintiadau a'r waliau. Please adfer y pŵer sêr. Da hwn a bod yn y sêr pŵer. So, na i roi hwnna. Sêr pŵer, nid pŵer sêr. So, yn yr, yr fersiwn nesa, Yn agor y drysau hynny, mae Bowser wedi cael y pedair stafell ar y llawr cyntaf. Dechreuwch chi mewn yr un gyda'r peintiad o bob om. y tu mewn. Mae'r unig ystafell mae Bowser heb selio pan fyddwch chi'n casglu wyth sêr pwer. Byddwch chi'n gallu agor y drws gyda'r seryn fawr. Mae rhaid i'r dywysoges fod y tu mewn. Ok. Antoni. Right. So. Babom fawr ar y copa, maes brwydr babom. Banta ni! Banta ni! Wow, ti yng nghanol y maes brwydr, bydde ti'n ffeindio'r sêr pwer, naeth Bowser dwyr, dwy'n yng nghanol y bydoedd. So, mae'r yng nghanol y, mae angen gap. Yng nghanol y. So, dyna un arall. Cynta, siaradwch gyda Buddy Bobom. Bydd e bendant yn dy helpu a bydd ei cymrodyr mewn ardaloedd eraill. Okay. So, beth sy'n ddiddorol am um, wneud, tiod, lleoleiddio y gêm yma, yw, dwi ddim actually di chwarae'r gêm, dwi wedi clywed llawer amdano fe, ond nes i ddim chwarae'r gêm fy hun, felly i mi ddim fel arfer, wel, dwi ddim yn cynghori rhy pobl i wneud hwnna, ond, ie, yeah, dwi'n meddwl, Reit, dyna un cynta. A fi'n chwarae ar controller Xbox 1 a defnyddio y... Um, beth yw e? Yr er efelychwr um, Nintendo 64, Project 64. Sa'n siŵr os chi'n ymwybodol o hwnna. Byddai yn rhyddhau, byddai yn rannu y gêm yma gyda y rom yma. Yn amlwg fi'n mynd i gweithio ar gwella unrhyw gwallau sydd yn fe dros amser. Ond os, os, os rhywun eisiau chwarae'r gêm fel mae ar hyn o bryd, um, chi'n gallu just ymuno gyda'n Discord. Neu roi gwybodaeth yna lan nawr. Cos. O, mae'n yn diddorol. Lle mae'n dweud cos un, falle mae hwn yn rhywbeth yn y hard thing uh, ar y rom. Dwi ddim yn gallu newid, ond mae hwn yn diddorol. Oce, okay. felly... Um, yeah, os chi'n ymuno gyda'n Discord, Um, gall a rannu e-bost, gallai rannu'r ffael wedyn trwy um, Google Drive gyda chi. Mae fe'n gormod o, o mae fe'n rhy fawr i just roi ar y Discord. Felly be fi'n mynd i wneud yw roi e ar Google Drive a wedyn os mae pobl yn Na, pam nes i'n neud o? Right, fi'n mynd nôl y ffordd arall. Um, os chi'n rannu eich e-bost gallai wedyn ychwanegu chi'r shade tiod y pobl sy'n gallu mynd ar y drive yma. Dyma ffordd arall o wneud e. Rhaid cael y, y bala, y cydbwysedd o um, wneud rom hack. Ond, uh, yeah, ma. Nintendo ddim really yn lleoleiddio llawer o gemau i llawer o ieithoedd gwahanol. Felly dyna pam mae'r wrong hacks yma'n ymddangos. Um, Wel, ie, yeah, hefyd, siarad, chwarae hwn nawr. O ddim dyfu um, Nintendo 64. Ah! A mae ffyrdd chi'n gallu chwarae fe ar fel yr uh, caledwedd greiddiol. Dwi e ddim, dwi e ddim yn gret. Felly, byddwn i'n dweud efelych o ryw ffordd i chwarae'r gêm yma. Um, ond ie, yeah, mae lot yn dweud taw hwn yw'r un, un o'r rhai fwyaf anodd i efelychu y consol yma. Ah, cofyn, oes yna ffordd drwy dy dull modio a trigo voice clip pryd ti'n darllen arwydd fel na, so ti gallu just cael Mario i ddarllen yr arwydd yn uchel i'r chwaraewr. Ww, bydd hwnna, bydd hwnna yn really cool. Ond na, fi'n fi credu mae rhaid i chi defnyddio. Os oedd 'na yym clip sain chi'n gallu tynnu fe mas ma' raid i fe bod yr un hyd neu llai i gallu wedyn yym roi e nôl injecto fe ne' beth yw'r gair ie fel trosglwyddo fe nôl mewn i'r rom ond na fi fi ddim yn siŵr fi f- fi ddim yn credu achos Ond falle, falle. Ie. Yeah. Rwy'n rhywun yn negesio fi fan hyn. Right, okay. Uh, right. Felly... Fi ddim... Achos fi ddim di chwarae'r gêm yma o'r blaen. Yn i weld beth mae'n dweud. Fi yw'r bobom fawr. Arglwydd ffrwydro. Brenin Caboom y byd i gyd. Sut, sut wyt ti'n meiddio dringo fy mynydd? Pa hawl sydd gen ti i roi... Pa hawl sydd gen ti i roi troed ar ben fy mynydd ymerodrol? Ti wedi ysgoi fy milwyr, ond bydde ti byth yn dianc fy ngafael. Uh, dwi am dy herio di, Mario. Os wyt ti eisiau'r seren, fydd rhaid profi dy hun mewn brwydr. Gallet ti fy mhigo i i fyny o'r cefn a fy nhaflu i'r tir brenino- brenhinol yma. Dwi ddim yn... Dwi ddim yn meddwl ti'n gallu... Ooh. Zone. Ie, yeah, bydde hwnna'n cool though. Fi'n hoffi syniad ti, Emrys. Hwna. Fi'n kind of just yn edrych ar lleoleiddio fe.

i'r gêm yma, so dyna pam nes i neu roi lot o ymdrech i trio ffeindio'r text editors a ffeindio ffordd achos o'n i'n... O! Bydde cyfres... Oh god. Right, nôl â ni. Hwna ddim yn ei ddim i fi. Um, ond ie. Yeah.

Neu cymryd ti mlaen. Bos cyntaf. Brenin y bobom. Ti'n mynd tu ôl i fe, os i pwnio. Ti'n i tafu fe off? Oh. O na! Beth oedd e'n dweud? Rhywbeth ynglyn â taflu allan o'r cylch. O, oh, nes i sgipo fe. Dyna yw'r problem yw. Os ti'n di arfer gyda'i just sgipio popeth, o ddim darllen y testyn. Mae hwnna ddim yn handi pan chi, chi angen gweithio mas beth ti angen ei. Right. Os fi'n taflu fe off eto, gweld beth mae'n dweud. Falle dyna nid dyna yw rhan o'r brwydr. Right, rhaid i chi ymladd a'n rhydedd. Mae'n erbyn y rheolau brenhinol i daflu'r brenin allan o'r cylch. Ah, oce. Okay. Oce, okay, na i ddim wneud hwnna tro nes.

Doi. Tri gobeithio. Am y bos cyntaf, gad i fe fod yn... Bi, be, beth? Gall lemon fel ti disodli brenin bobom? Efallai eich bod chi'n ddigon cyflym i fy nal. ond byddech chi gorfod codi'r cyflymder os ydych chi am gymryd Brenin Bowser wrth y gynffon. Gall fy milwyr dysgu wers gennych chi. Dyma'ch seren fel rydw i wedi addo, Mario. Os ydych chi am fy ngweld eto, dewiswch seren hon o'r ddewislen am nawr. O'r ddewislen am nawr, hwyl fawr.

Mae ar... So dyna ni, rhywbeth arall. Arbed a cadw. Oedd na... Wel, well, nes i ffeindio mas uh, darganfod y ffordd fwyaf creulon bod os chi'n newid y menu neu'r uh, unrhyw beth i wneud gyda'r menu neu'r credits, ma fe'n glitsio'r gêm a chi ddim yn gallu mynd mewn i'r castell, so mae'n torri'r rom. So, nes i treialu fe, a oedd rhaid i fi pob um, brawddeg copio fe mewn i rom newydd a just cadw'r y menu a'r credits yr un peth a, tiod, yn y Saesneg, felly... Ugh, a dyna ni. Rydych chi wedi adfer un o'r sêr pwer sydd wedi'u dwyn. Nawr gallwch chi agor rhywfaint o'r ddrysau wedi'u selio yn y castell. Rhowch gynnig ar ystafell y dywysoges ar yr ail lawr a'r ystafell gyda'r peintiad o whomps caer ar lawr. Mae milwyr Bowser dal yn ennill A, pwer, so dyna un arall. Mae'n dweud per, dyla hwnna bod yn pwer. Felly, chi methu roi'r gorau iddi. Arbed ni, Mario. Chwiliwch am y sêr. Cool. Ydy yn rhywbeth i fi gallu. Dwi'n just gallu dychwelyd i brif neuadd y castell o'r bydoedd peintiadau lle mae'r gelynion yn byw. Stopio sefyll yn ston, gwasgwch start i seibio'r gêm, a na dewis gadael cwrs. Does dim rhaid casglu'r pwer ser i gyd ar yr un cwrs cyn mynd mlaen i'r un nesaf. Dychwelyd yn hwyrach pryd ti'n fwy brofiadol i bigo rai yn oddach. Pryd rwyt ti'n darganfod seren, bydd hint ar gyfer yr un nesaf ar y sgrin dechrau'r cwrs. Galled gasglu unrhyw sedd nesaf, does dim rhaid cael yr un wedi disgrifio gan yr hint. Beth mae hwn yn dweud? Rhaid meistroli dau gwahanol techneg neidio. Yn cyntaf, trio'r naid driffle, gwibio, yna neidio tri gwaith, os, os, tair gwaith. Os ydych yn amseru'r neidiadau yn gywir, byddwch yn hopio, sgipio ac yna neidio'n uchel iawn. Nesaf, ewch am bellter gyda'r naid hir redeg, redeg gwasgwch Z i cyrcydio yna A i neidio'n bell iawn. I wneud y gic wal, pwyswch A i neidio ar y wal, a na wneidiwch eto pryd chi'n bwrw'r wal, deall naid triphlyg naid hir cic wal, ymarferwch, does dim gobaith heb nhw. Heb nhw. Ymateb i'r pwer sêr. Mateb i'r sir. Sir pwer, dyma pwynt arall. Ddim pwer sir. Mae'r drws yn agor yn araf. Hefyd, dwi wedi rhoi ar y disnod uh, dan y tab cyfieithiadau y holl testyn mewn dogfen Word. Hmm. Felly, ie, yeah, croeso i chi defnyddio hwnna fel sylfaen neu falle Ti'n gwybod, pam beth ti eisiau fe. Ond, ie, yeah, gallwch chi wneud hacks eich hunain os chi gyda'r egni. Mario, mae fy nghastell i mewn perig mawr. Rwy'n gwybod taw Bowser yw'r achos, a dim ond ti all stopio fe. Mae'r drysau yn y castell sydd wedi ei selio gan Bowser yn cael ei agor yn unig gan bwer ser. Ond mae yna lwybrau cudd yn y stafe, yn y, yn y castell, llwybrau nad yw Bowser wedi ei ddarganfod. Mae un o'r llwybrau hynny yn yr ystafell hon ac mae'n dal un o ser cudd y castell. Mae'n oh, mae dal un o ser cudd y castell. Dewch o hyd i'r seren gudd, Mario. Bydd e'n eich helpu chi ar eich cwest. Please, Mario, rhaid i chi helpu ni. Ad ennill y Sêr pŵer castell i gyd, sydd weithiau, fi, mae fe'n gywir, ond weithiau mae fe yn y ffordd allan. I gyd a ryddhau ni rhag y carchar ofnadwy yma, please. Right. No? Pam fi methu mynd mewn i... Oh, right. Okay. Pwerwyd sef. Sef... Siwr oedd yn dweud ar yr ail llaw. O, oh, dyma ni.

er mwyn cerdded yn ddistaw. Dyma'r brodyr Lactu yn ddweud hwyl fawr. Okay. Mae'n dweud. Come on. Dwi ddim yn hoffi cael fy aflynyddu. Please cerddwch yn dawel. Oh, ti jyst yn neud e fel yna. Seren gysgodol o'i blaen ohonoch yn seren marcio. Pan fyddwch chi'n casglu prib, pob un o'r wyth darn arian coch, bydd y seren yn ymddangos yma. Ah, okay.

Fe yw'r swamp efe. Ie. Yeah. Ei beth mae fe'n dweud. Mae capiau arbennig yn y blociau coch, gwyrdd a glas. Camwch ar y switches yn y cyrsiau cudd i actifadu'r blociau cap. Ah. Mae'r llwybr yn gul yma, gofalus, nid oes hawl gan unrhyw un fod ar ben y mynydd, ac os ydych chi'n gwybod beth sy'n dda i chi, ewch chi ddim deffro unrhyw un sydd yn cysgu. Symud yn araf, troedion ysgafn.

Rhybudd, pont cil, croeswch yn araf, gallech neidio a hongian o'r ddiwedd clogoen, a gallech dringo bant o'r ochr trwy symud yn araf. Oh. Wff. O, jiw, jiw. Ww, mae fe'n Okay. Sut nhw'n cael hwnna? Redeg? Yeah. Oh, no, no! Oh, beth mae hwn yn dweud? Mae dringo'n hawdd pryd chi'n neidio ar goed, polio neu peleri, byddwch yn gafael nhw'n automatic. Gwasgwch a'i neidio bant yn ôl. Gylch troi o gwmpas gwrthrych gwasgwch dde neu chwith ar y ffon reoli pryd chi'n cyrraedd y top. Gwasgwch chi fyny i wneud llaw safiad. Neidiwch bant o llaw safiad am, am ddadlwythiad gyda steil. Cyfeiriad y llaw lyfr am sut i chwarae'r gêm. So dyna enghraifft o lle nes i just... Ond os chi'n ymuno gyda'r Discord, chi'n gallu gweld chi'n gallu gweld yr holl testyn. So mae gyd wedi cael ei gyfieithu, ond mater o gallu ffitio popeth i'r rom gweithio. Dyna oedd y peth. Oh. O. Dyna ni. Be beth mae'r boi yma'n dweud? Mae'n fy ngwneud... Mae'n fy ngwneud mor wasgo. Rydym ni'n adeiladu eich tai, eich cester. Rydym yn palmen, palmantu eich ffyrdd a chi hyd yn oed a chi o hyd yn cerdded dros ni. Ydych chi erioed yn dweud diolch? Na, wel, dydych chi ddim yn mynd i sachu'ch traed arnaf. Rwy'n credu y byddaf yn brifo ti am hwyl. Oes gennych chi broblem gyda hynny? Dim ond ceisio bwrw fi wimp. Ha! Rwy'n credu mae pob un o'r rhain gyda'r mecanwaith rhywun peth. So fi angen mynd tu ôl. A trio dal. Oh, come on. Oh, ah. Right. Felly fi'n credu mae rhaid i fi gadael e cwmpo arno fi. Cwmpo lawr, ysgoi fe, a wedyn neidio arno fe. O na, na. O, credu hwnna yw'r tasg yma. Gadle. A wedyn

Mae'n help bod yna rhyw fath o plaster Na, wedi falu eto, dim ond care gam, gamu ydw i wedi'r cyfan, na i ddim crio, rydych chi'n ennill, ewch gyda chi.

Right, sy'n neud sy'n... O, beth mae code yn dweud? Bowser wnaeth ddwyn y sêr, gwelais ef gyda fy llygaid fy hun. Mae wedi cuddio chwe seren mewn pob cwrs, ond ni gallech dod o hyd i bob un ohonynt nes i chi pwyso'r cap switches. Y ser rydych chi wedi dod o hyd iddyn nhw yn dangos ar bob cwrs sgrin gychwyn. Os ydych chi eisiau gweld rai o'r gelynion rydych chi wedi eu drechu'n barod, Dywyswch y sêr gwnaethoch chi adfer oddiwrthyn. Weithiau, byddwch yn bwmpio mewn i waliau anweladwy ar ochrau'r bydoedd peintiadau. Os wyt yn bwrw wal wrth hedfan, bydded yn bownsio nôl. Dyna ni. Right, ble mae'r rhaid dau? Helo, Steff, siwmai, cem fi genis. Ie, yeah, wel, y peth yw, fi wedi chwarae hwn ar yr uh, andro, y ffôn fi ar Android. So os oes gyda chi ffôn Android, mae yna um, app o'r enw... Mae'n just dweud chi'n gyflym. M64 Plus FZ. So chi'n gallu chwarae fe ar hwnna. M64 Plus ZFZ. A ie, yeah, oedd yn gweithio'n gret. Really edrych yn wych, swnio'n gret. A ie, yeah, O'n i'n impressed iawn o fe. Rhw'n deg. Arbed eich arian rhag chwarae'r fersiwn Switch. Um, yeah. Fi di, yeah, fi di rannu'r ROM gyda ti, Steph, ar Google Drive. Os ti'n cael unrhyw broblemau, gaf fi gwybod, a na i yeah, gweld beth yw'r broblem neu trio... Oh. Right. Gwersi nofio, tapio ai nofio broga os wyt ti'n amseru'r tapiau yn iawn, bydded yn nofio'n gyflymach. Pwyso a dal ai i wneud cic siffrwd, pwyso i fyny ar y ffôn reoli i fynd i'r arwyneb, i neidio allan o'r ddŵr, dal lawr ar y ffon reoli yna gwasgwch A hawdd, ie? Ond cofiwch, dyw Mario methu anadlu o dan y ddŵr, ddychwelyd nôl i'r arwyneb am aer pryd mae'r medr pŵer yn rhedeg yn isel, ac un peth olaf, ti methu agor drysau o dan y ddŵr. Ie. Okay. O, beth yw'r drws yna?

Paid phoeni. Lot o gyfarwyddiadau gwahanol. A dwi ddim yn credu mae yna unrhyw beth yn hyn. Bynnag sydd yma. Edrych yn dda ar y cyfan. Ie, yeah. wel na, ond pe, pe, you know, unwaith ti'n chwarae fe, gobeithio ar dy Android ffôn neu ar ryw efelychwr, Dyna pam mae'r sianel Discord mor handi achos a chi'n gallu jyst rhoi yn y tab Discord um, cyfieithiadau, jyst, yeah, jyst dweud wrthau a gallai newid e. Achos, yeah, mae'n bell, ma, fi, fi wedi ffeindio rhyw chwech peth nawr dwi am newid, ond fi jyst yn falch bod e'n y sefyllfa yma lle mae fe'n gweithio ar y cyfan, Um, a bod fi'n gallu chwarae fe, achos fi'n credu, fath, fi'n dwi tybio i gwylwyr a fi fy hunain, mae hwn lot fwy o hwyl i chwarae na gweld ti'n yn trolio trwy'r holl text i gyd. Dwi ddim yn neud am stream cyffroes neu lliw gar neu ddoddol i wylio. Ie, yeah, falle bydd rhaid pobl sy'n anhoffi'r elfen yna. Ond, ie. Yeah. Ble mae drws seren yr ail seren? Oce, okay, falle dyma lle mae Pedro Menedro. Um, Beth, beth ydw i'n anghofio fan hyn? O! O na, mae hwnna jyst yn... Dda. Dim o'r ser yn arall. Mae'n bod yma, mae jyst tu fas. Dwi'n teimlo fi'n anghofio rhywbeth. Right, ti'n gallu neidio. Coeden. Dyma ni. Fe dyma'r un fi di...

O, oh, edrych, mae yna doi sef... Doi seren yn y cair womp. Ah, oce, okay, oce. Okay. Mae hwnna yn neud synwyr nawr. So ie, yeah, ti'n iawn, mae rhaid mynd nôl i'r cair womp. Womp? A cael yr doi seren sydd yna. So, dyma'r cair womp. Pretty nice. Arbed ef yn un yn y cair womp. A... a dyna ni. Bantani! Anthony! Yn o'n funny. Oh god. Ie, yeah, um, dwi'n mynd i trafod gyda uh, actores llais i wneud... Peach, uh, llais Peach. Achos uh, fel um, adborth fy mab fy hun a adborth um, llinos. Ie, yeah, wel, na i e-bost i hi. Dwi ddim, nes i ddim, nes i gael e yn cyffroes i wneud, ond fi ddim di e-bost i hi to. Achos o'n i'n cael bach o glitches gyda'r rom i hun. A o'n i, fi di treulio ages yn sortio hwnna allan. So, Dwi'n mynd i nawr. Oh my gosh. Ie, yeah, cysylltu gyda hi, a gobeithio bydd hi yn gallu gwneud job ffantastig. Lot, lot fwy merchetau na tywysoges Peach fi. o, fi, fi'n eitha hapus gyda'r Mario, ddo, ond ie. Yeah, just um, dwi ddim yn siwtio'r... Uh, siwtio hwnna. Ond, Pwynt oedd yn cyffroes i fi oedd yr N64 Sound Tool. Mae honna'n cool, achos chi'n gallu mynd mewn a, a clywed yr holl sound files unrhyw gêm N64. Wel, rhan fwy o fy nhw, ta beth. Falle ddim pob un, ond... O, oh, dyma ni. Ti ddim wneud hwn tro diwetha. Aha! Right, beth mae hwn yn wneud? Lovely. Right, felly wneud... O, oh, ddim ffordd yna. Equal opportunities. Ah, mae hwnna'n wir, actually. O'n i'n dweud, falle, mae... Mae... Mae cael uh, Brent Tywysoges Peach Butch yn dda ar gyfer 2021 achos pam dylen ni ddim, pam dylen ni cael tywysoges Peach berchetaidd iawn, ni jyst ddim rhaid, jyst ddim rhaid o gwbl. Right. Ti'n meddwl mae'n rhaid i fi hyn draw fan hyn, sut? Neu, neu just thing o... Ah, okay. Mynd lan fyna. O, daro. String. O. O. Oh, come on.

Umm, credu dyna lle hyfryd i uh, arbed. Falle dyma bydd... Rydych chi wedi gwella... Dyna hon ddim yn gwella tri sir. Dyna hon yn bod yn casglu. Right, rydych chi wedi casglu. Credu oedd... Uh, oedd un cyfnod wrth wneud y cyfieithiad, o'n i'n just yn dechrau colli mynedd gyda'r proses. So, Mae, mae profi fe yn mynd i... yn tasg pwysig iawn. Gwella... And then... Neud a thing i casglu... Gwella. Right, nawr gallwch chi agor unrhyw ddrws gyda tri ar ei seren. Gallwch chi fynd a dod o'r cyrsiau agored fel chi moyn. Mae gylenion o'n blaenau hyd yn oed yn fwy cas, felly, felly byddwch yn ofalus. Right, Dyna ni. So mae hwnna di arbed yn barod. Right, so dwi'n mynd i gorffen y, y sesiwn yna am heddiw. Um, diolch am wylio. Um, gobeithio chi wedi joio beth ni'n neud hyd yma. Um, O ie. Ti'od g- byddwn i'n parhau chware m- chware trwyddo fe yw'r ffordd gorau o profi ROM hack a ma' dal ffordd o mynd nôl i'r un gwreiddiol a newid e addasu fe a gwella fe sy'n cŵl. Felly fi'n credu wnai parhau gyda'r gêm wnai m- mynd trwy wnai gwirio wnai safio'r ROM yma fel copio fe a wedyn um, a wedyn gyda'r un gwreiddi tiod, gyda'r fersiwn copi falle gweld os fi'n gallu addasu fe heb a, a dal chwarae gyda, ymlaen gyda'r cyfres bydd hwnna'n bydd hwnna'n wych bydd hwnna'n gorau y sefyllfa gorau felly ie yeah. So diolch am wylio a bydd- byddwn ni'n nôl cyn bo hir. Uh, Ie, bydd hwnna'n good. Ie, yeah, please, please, chwaraewch y gêm yma, muno gyda'n Discord, na i danfon chi'r copi o'r gêm. Dwi'n methu just roi e fyny ar Discord achos mae'r ffael yn rhy fawr i rannu ar y platform yna. So yeah, please um, gael fi gwybod danfon neges a na i rannu'r ffael trwy Google Drive. Iawn. Diolch pawb, pob hwyl, diolch am wylio, ta-ra!